Voilà, schéinen gotten Nomëtten Iech alleguerten. Fir unzufänken wollt ech mol fir alleréischt Iech alleguerten Merci soen, well et sou relativ kuerzfristeg geklappt huet mat der Pressekonferenz Haut, mir mussten d'Pressekonferenz relativ kuerzfristeg aberuffen an dat huet e Grond, deen kritt Der elo gläich mat gedeelt. Dofir Merci, datt Dir sou disponibel waart. Ech weess, d'Pressecommuniqué ass gëschter am spéiten Nomëtten erausgaangen an fir datt Der haut hei sidd, also nach eng ganz Klasse, Merci. Ech fänken un mat d'Leit ze presentéieren, déi hei am Tësch sëtzen. Dat ass lénks niewent mir den Alain Rolling, Zentralsekretär, zouständeg fir d'Syndicat Chimie am OGBL. Riets niewent mir den Rabah Boadou, deen haut hei ass als Vertrieder vum Personal vun Ampaset Luxembourg an ech, Stéphane Osorio, sinn Secrétaire central adjoint vum Syndicat Chimie. Mä ech muss soen, mir sëtzen haut hei net als Sekretären oder als Delegéierten, mir sëtzen haut hei als Membere vum Streikcomité. De Streikcomité, do gëtt et nach méi Memberen am Streikcomité, dat sinn ënner anerem d'Presidentin vum OGBL, d'Nora Back, den eemolegen President vum OGBL, den Änder Oelchen, et sinn d'Memberen vum Bureau exécutif vum OGBL, et sinn Memberen, aner Sekretären, Secrétaires centrauxen vum OGBL, déi matsëtzen, et sinn Déi Delegéierte vum OGBL vun Ampacet, déi mat am Streikcomité sinn, an et sinn déi Responsabelen vum OGBL, vun der Logistik an vun der Orga, déi mat an deem Streikcomité sinn. Alles an allem über eng Dozen Leit, déi an deem Streikcomité do sëtzen. Wéi Der vläicht matkritt huet in de leschten Wochen, huet sech den Konflikt bei Ampersad Luxembourg zu Diddeleng méi an méi verschärft. Mir hunn dann mëssen eng Decisioun huelen fir d'Leit wielen ze loossen fir wat ze man am Betrib. Et muss e wëssen dat zu Ampersad déi Kolleginnen an Kollegen Schichte schaffen. Dat heescht si schaffen. Dräi Schichten den Dag, siwen Deeg d'Woch, also wat wat mir Feu continu nennen. Dat heescht, mir mussten den Vott iwwer e puer Deeg organiséieren. Mir hunn ugefaangen d'lescht Woch de Freiden an hunn dann iwwer e puer Deeg bis gestern den Nomëtten d'Leit vum Betrib D'Kollegen a Kollegen ofstëmmen loossen. Mir hunn et express net am Betrib gemeet. D'Leit sinn mega ënner Drëck gesat ginn vum Patron, mega ënner Drëck gesat ginn. Et ass mega Stëmmung gemeet ginn géint eis Delegéierten, géint den OGBL. An dofir hu mir eis och fir Leit ze schützen, fir se eng Kéier aus dem Betrib rauszehuelen, gesot, komm mir maachen déi Ofstëmmung net Bei Ampassed selwer, mir maachen se an den Büroen vum OGBL zu Diddeleng. Och do wosste mer natierlech, datt ganz vill Leit vläicht herno net wäerte kommen. Dat hu mer gefaart, mä de Contraire war de Fall. Mir haten en Taux de participation, dee ganz, ganz, ganz grouss war. Also mir haten en Vote iwwer e puer Deeg. Ech presentéieren Iech elo d'Resultat vum Vote. 88 Prozent, 88 Prozent vun de Salariéen, déi ofgestëmmt hunn, hu sech fir de Streik ausgeschwat. 88 Prozent! Mir haten e Taux de participation vun 90 Prozent. Dat heescht am Fong, déi allergréisst Majoritéit vun der Belegschaft war do fir ze votéieren an déi ganz, ganz, ganz grouss Majoritéit vun de Salariéen hont sech fir de Streik ausgeschwat. Lo éischter ech déi nächst Etappe wäert presentéieren, wat mer lo plangen fir déi nächst Stonnen an Deeg, wëll ech Iech e klénge Résumé maachen vum Konflikt, well ech weess net, ob Dir alleguerten lo ëmmer am Detail suivéiert huet, dofir si mer haut hei, kuerz den Historique ze man. Dass lo folgendes, dass mir hunn ugefaangen am fréie Joer, also dass lo siwen, acht Méint lo, datt mer ugefaangen hunn ze verhandelen. Mir haten e ganz normale Cahier de revendications pressentéiert, wéi mer dat an all Betriber maachen, also lo näischt Delirantes, en ganz normalen Cahier de revendications. Merci, Fabrizio. Merci, ciao. Mir hunn e ganz normale Fuerderungskatalog virgeluecht. Lo näischt wëllt mir Aféiere vun enger Gehältertabell, Primmen, si hunn, si schaffen mat ganz vill Knascht, also Plastiksstëbs, dat heescht si mussen all Dag duschen no hirem Poste, si hunn schonn eng Prime de douche, déi ass ze kuerz, mä bon, dat sinn esou ganz normal Fuerderungen, also näischt, näischt Delirantes, ganz normalen Fuerderungskatalog. Den Employeur huet An deene ganze Méint, an deene ganze Méint kee Millimeter bougéiert, kee Millimeter bougéiert. An wat ze Lëtzebuerg inédit ass, inédit, den Employeur huet d'Office national de conciliation saiséiert, Dat ass normalerweis Opgab vun der Gewerkschaft. Et ass eis Opgab normalerweis, fir bei den Office national, bei d'Schlichtungsamt ze goen, fir Conciliatioun unzefroen. Well, dat musse mer wëssen, déi Leit, déi dat vläicht net onbedéngt ëmmer wëssen, well esou dacks kënnt et och net vir, Schlichtung ass am Fong déi Prozedur, déi een muss ahalten, éischter ee ka streiken. sou datt e Patron eng Schlichtung ufreet an eis domadder praktesch quasi an enge Streik dréckt oder an Richtung vun engem Streik. Dat ass inédit au Luxembourg. Inédit! Et gëtt en zweeten Inédit zu Lëtzebuerg. Am Juli Üwregens am Juli huet en d'Office national de conciliation saiséiert, am selwechten Moment wou den Employeur den Office national de conciliation saiséiert huet, huet en och de Kollektivvertrag denoncéiert.

Non-Conciliation ugefrot huet. Well no der Schlichtungszäit vun 16 Woche kann een unilateralement Non-Conciliation ufroen. A mat der Non-Conciliation ass de Kollektivvertrag fort. Et gitt bei Ambassade Luxembourg kee Kollektivvertrag méi. Dat heescht, all déi Kolleginnen a Kollegen, déi haut bei Ambassade Luxembourg schaffen, hu kee Kollektivvertrag méi, si falen op de sozialen Minimum, de Mindestloun, si kréien keng, potentiell keng Nuetszuschléich méi, well fir Nuetszuschléich ze kréien, muss en e Kollektivvertrag hunn, fir se mussen ze kréien. De Patron ka se fräiwëlleg bezuelen, mä de Patron wéiert blöd. Et muss e wëssen, datt Ambassade Luxembourg e Betrib ass,

Déi nächsten Etappe wäert elo sinn, mir, wéi ech uganks gesot hunn, mir hunn e Comité de grève, e Streikcomité, wou ganz vill experimentéiert Leit vum OGBL dra sinn, notamment eng Presidentin an den Ex-President, an natierlech, natierlech ganz wëchteg, eis Delegéierte vum Betrib, déi an dem Streikcomité dra sinn, a mir wäerten an deenen nächste Stonnen decidéiere fir de Streik ze lancéieren. Mir wäerten an den nächste Stonnen decidéieren, de Streik ze lancéieren. Wéini genau mir ufänken, also den Dag, d'Stonn, wat fir eng Schicht, Fréi-, Nomëttes-, Spéitschicht, Nuetsschicht, dat wäerte mir dann dee Moment decidéieren. Dat seng taktesch Fro natierlech, wéini en ufänkt, ganz kloer. Dat brauchen ech net ze verheemlechen. Dat ass eng taktesch Fro, wéini mir ufänken. Dat ass eng taktesch Decisioun, déi mir wäerten huelen, wéini mir wäerten ufänken. Et ass awer ganz kloer, datt d'Fenster, Vun haut bis dee Moment, wou mer de Streik ufänken, ass ganz kleng. Mir schwätzen hei net vu Wochen oder zéng Deeg, mir schwätzen hei vun e puer Stonne bis vläicht maximal e puer Deeg. Mir si prêt, et ass alles prêt, et ass alles prêt. Mir decidéieren just nach taktesch, wéini de beschte Moment ass, fir lasszeleeën. Et ass och evident, mir kënnen Iech elo nach net soen, wéini et lassgeet, well mir d'Decisioun nach net geholl hunn. Mä vun deem Moment un, wou mir decidéiert hunn, wéini et lassgeet, wäerte mir natierlech d'Press och informéieren a natierlech evident datt déi Leit, déi och de Streik bei Cargolux mat gemeet hunn, och journalistesch begleet hunn. Dir wësst, datt mir dann natierlech den Optakt vum Streik do och ëmmer all Personnalitéiten vum Land, all eis Militanten, eis Delegéierten, eis Sympathisanten, eis Ënnerstëtzer invitéieren, déi dann do wäerten present sinn. An natierlech, wat och ganz normal ass, an dass vläicht dee hallef ludique, awer och hallef seriö ass, natierlech, datt mir wäerten de Streik mat enger ganzer Rei vun Aktioune begleeden. An och déi Aktiounen, do ware mer mega kreativ, muss ech soen, also wierklech ganz, ganz gutt. An den Alain wäert och nach e puer vun deenen Aktiounen hei presentéieren, déi wäerten de Streik dann. begleeten. Dat wär et elo fir de Moment vu mengem Deel. Wéi gesot, d'Streikquot war 88 Prozent fir de Streik vun de Salariéen a mat engem Taux de participation vun 90 Prozent. Also mir sinn hei ganz, ganz kloer streikfäeg. Do gëtt ee guer kee Zweifel. Mir si streikfäeg an et wäert elo ganz, ganz séier och lassgoen. Ech géif elo dem Alain Rolling d'Wuert ginn. Merci, Stefan, fir deng Interventioun. Ech mengen, de Stefan huet villes gesot an ech brauch elo och elo net nach laang ze schwätzen. Mee ech wëll awer nach eppes hei ganz kloer soen als Responsabele vum Syndikat Chimie am OGBL. Ech mengen, Attacken si mer gewinnt an der Industrie. Déi lescht Jore waren zimmlech haart. Mir si mat villen Attacke confrontéiert ginn. Ech brauch nëmmen eng Kéier erëm zeréckzekommen op den Dossier Guardian, wou se wollten 201 Kolleegen op d'Strooss setzen, wou mer eis och gewiert hu géint déi Entloossungen a wou mer och gepackt hunn, dass déi Leit net entlooss gi sinn. An déi Attacken do, där kommen der ëmmer erëm. Ech mengen, dat ass, dat si mer gewinnt. Mee déi heite Attack, wéi de Stefan ganz gutt sot, déi ass inédit. Hei gëtt eise Kollektivvertrag par en passat ugegraff, an net nëmmen eise Kollektivvertrag par en passat. Dat hei ass en nationalen Dossier. Firwat ass dat hei en nationalen Dossier? Ma ganz einfach, well wann dat heite elo Schoul mécht, e Patron huet einfach, well ech war nämlech och dobäi an den Negociatiounen, och op der ONC, duerfir kennen ech den Dossier och zimlech gutt, An do, dat ass wierklech inédit, de Patron wollt vun Ufank un net verhandelen. Deen hat keng Loscht mat eis ze verhandelen. Dee hat just een Zil vun Ufank un, dat war de Kollektivvertrag ze kënnegen, opzekënnegen, futti ze maachen, an d'Dreckskëscht ze geheien, op Lëtzebuergesch gesot, an dass d'Leit wierklech, wéi de Stefan ganz gutt gesot huet, op de Minimum zréckfalen an dass de Patron ka maache wat e wëll. An d'autant plus, dass de Patron ka maache wat e wëll. E koum och mat senge Revendications patronales, awer eréischt puer Méint dono, ee Mois wat, wéi mer schonn ugefaangen hate mat verhandelen, do koum hie mol mat senge Revendications patronales. An do wäert Iech alleguerte wonneren, mee do stounge Saachen dran, déi waren hors la loi, wéi zum Beispill, de Patron wollt, Et gëtt jo e Gesetz fir de Kollektivurlaub hei a Lëtzebuerg kënnen ze beschléissen, muss dat mat der Delegatioun geschéien, also en commun accord. Souguer dat wollt de Patron opkënnegen, datt hie elo ka selwer de Leit imposéieren, wéini si Congé ze huelen hunn. Also dofir, ech wonnere mech, well nach viru Kuerzem sot ee gewëssenen, President vun der UEL, gëtt näischt méi Zoziales wéi e Betrib, wann dat seng Definitioun dozou ass, datt dat soll sozial sinn, datt de Patron alleng decidéiert, zum Beispill, dat ass elo ee vu ville Beispiller, ech kann elo nach an den Detail goen, ech mengen, dofir hu mer déi Zäit net, mee wann de Patron elo alleng decidéiert, wéini d'Leit solle Congé huelen, ech mengen, also da si mer wäit fort, da si mer wäit fort. oder de Leit imposéieren, wéini se solle schaffen, an ech mengen, dat kënne mir als OGBL einfach net akzeptéieren an dat wäerte mer och net akzeptéieren. Et ass, wéi de Stefan gesot huet, mir si prett, méi wéi prett, an wat och ganz wichteg ass, dee Konflikt geet jo iwwert d'Grenze vun Ampassat eraus, och an eisen, an all eisen Delegatiounen am OGBL ass eng Well vun der Solidaritéit entbrannt. Well déi soen och, well mir sinn eng grouss Famill am OGBL, mir sinn net nëmmen den OGBL, Syndikat Chimie, mir sinn de ganzen OGBL. A wann ee vum OGBL ugegraff gëtt, da ginn all eis Membere vum OGBL ugraff. Dat muss ganz kloer haut emol gesot sinn. A mir wäerten eis do wieren. An och d'Solidaritéit, déi ass enorm ënnert de Kolleegen an den aner Betriber. Ech weess net, vläicht hutt Der scho gesinn op den soziale Medien do déi Solidaritéitsbekundunge vun aner Betriber vun eise, déi ass, Faszinant, déi ass mega an do si mer och mega houfreg drop, dass si sech mat de Streikende vun Ampacet do solidariséieren. An ech menge mir wäerten dee Match do maachen. Mir wäerten do elo kee Rückzieher maachen. D'Patronat mengt mir géife vläicht just blëffen, mee ween den OGBL kennt, mir wäerten do net blëffen a mir wäerten alles drusetzen, dass mer och dee Streik do wäerte gewannen. An och wëssend, dat wëll ech och nach eng Kéier betounen, Wa mer elo enke am Detail gi vun deene Verhandlungen do, déi Direktioun do, déi do en place ass, déi ass bekannt. Dat ass elo, dat si keng onbekannte Leit, well déi waren och schonn an aner Betriber ënnerwee, wou ech och scho mat deene Leit ze dinn hat. An och do hu se probéiert, eis Kollektivverträg futti ze maachen. Do wësse mer schonn, déi Direktioun, déi elo do en place ass, déi war scho virdrun an aner Betriber, do hu se dat selwecht probéiert, mee duerch d'Solidaritéit ënnert de Schaffenden ass hinnen dat do net gelongen. An et wäert hinnen hei och net geléngen, well hei ass d'Solidaritéit och immens grouss a mir wäerten eis do wieren, well et kann net sinn, wann e Patron keng Loscht méi huet, fir e Kollektivvertrag ze verhandelen an well en dat net arrangéiert, datt en da seet, nee dat interesséiert mech net, esou fonctionnéiert dat net. Mir hunn e lëtzebuerger Sozialmodell, op dee mer houfreg sinn a si sollen dee Sozialmodell respektéieren. A wa se net wëlle respektéieren, da wäerte mer se zwéngen, datt se den Sozialmodell respektéieren. Ech mengen dat war alles elo vu menger Säit. Ah jo, ech hunn nach eng ganz, Merci Stefan, wat och wichteg ass, mir wäerten och elo eng Collecte nationale fir d'Grévisten lancéieren, wëssend dass eis Streikende vum OGBL natierlech gehollef kréien, well wann ee streikt, da kritt ee keen Salaire mee, d'autant plus wäerte mer elo lancéieren, soubal de Streik ufänkt, eng Collecte nationale an all eise Betriber, mat all eisen Delegatiounen, fir ze weisen, wéi solidaresch mer mat all eise Leit sinn. Well et gëtt jo ëmmer gesot, voilà, Et gëtt näischt méi Soziales wéi e Betrib. Elo wäerte mer beweisen, ween déi Leit, déi sozial Acteuren am Betrib sinn. Dat sinn déi schaffend Leit. Dat sinn déi schaffend Leit. An dat wäerte mer elo beweisen. An och, ech wëll dann och mat engem Zitat ophalen, well dat ass immens wichteg, dass ech dat awer elo soen, an dat ass een Zitat vum engem ehemolegen Aarbechtsminister aus Frankräich aus de véierzeger Joren, den Ambroise Croizat, dee sot, Ne parlez pas d'acquis sociaux, parlez de conquis sociaux.